Youtube mirasym kanaly. Ondan bütin obaň adamsy şu ýaňky gelin alýan ýerde otyr ekenler. Bular ýaňkylar atlaryny, eşeklerini gaty sürüp barypdyrlar welin bir belaň bolanyny adamlar bilipdir. Hemmeksi düzewip oturyp, oturyp aý berip oturan märekäň içine baryp ýaňky wellekan Oturgul bamyka diýipdir welin ha bar görkezipdirler. Be Gotur aga, ynha şungaly segsen sany erkek, üç obaň erkegi şu derýaň boýuna baryp, bir agaç ýygmaga bardyk, ol oglanlarymyzyň elini-aýagyny daňyp, agzyny dykyp alyp gitdiler. Şu daga garşy sürüp barýarlar. Malymyz gitjek diýipdir. Şuň siz bir bize alyp berseňiz, ýarsyny özüň alla, Ýarysyny bize berseňizem bolýa, obamyza bir giden adam bolup elimiz boş barmasak bolýa diýipdir diýýär. Ýaňky gotur ol, ol gelen adamlar näme ýaragy bar? Aý, ellerinde zatborly tüpeňleri bar eken, oglanlar görüpdir. Aý, onda biz olar bilen nädip atyşaly? Bizi olar daş ýerden bir düzýär ährin be bir. Nädip atyşaly? Bolmaz. Onuň ata mergen şo wagt şolaň içinde ekeni. Onsoň Siz gitmeseň halaňyzy ediň. On alty sany eli bärsatarly bolsa, gorkup oturjak, üç sany adam bolsa gitjekmi sen? Men gitjek diýipdir diýýär. Kim ýoldaş sizden hem gidesiňiz gelse gidiň, gitmeseňiz işiňiz olaň. Düýekeşler siz maňa ýaňkyny görkezseňiz bolýar diýipdir diýýär. Ýaňky bir ýaş oglan, on alty ýaşyndaky oglan, elinde ýöne bärsatary bar diýýär. Atamäniliň elinde bäş atar bar eken. Birlek-ikilek obaň içinde bäş atarly adamam bar eken. Şo wagtlar bir zat bolup düşýändir-de. Goturgulyň toparynyň içinde-de üç sany bäş atarly adam bar, galanlaryň elinde hyrly bar diýen. Soň Atamäneli, Ýör, ýaşuly görkez maňa, düýäňiň sürpbi. Nir şeýläk barýa diýipdir ol ýaşulylar. Hangiren gädikden geçip, Eýrana gitjek bolýar bular diýipdir diýýär. Han Ýeren gädik diýip, bir gädik bar. Çäçäň, Mäne bilen Çäçäň arasynda dag edil çapylyp ýasalan ýalak gädik bir orta arasyndan iki maşyn eýläk-beýläk geçer ýaly ýer bar. Şu siliň, suwuň ýylyň kän ýylyň, müňläp ýyllaryň dowamynda gaýa bolupdyr. Iki Diwaram arasyna şuň içinden ýerem daş, iki diwaram daş, ýokarda-da gaty beýik. Şoň arasyny sürüp aňryk geçdigi, o tarapa geçdigi bolýarlar onuň. Hangiren gädik diýýärler oňa. Şo taýlardan hanlaram, kim näme, hemmesi gelýändir welin, onuň han geçýär welin, Hangiren gädik bolýar-da ol. Hangeçen mazar diýip, Maryň bir bazaryna at dakypdyrlar aryn. Şoňa Bir han gelipdir, bu ho neme Hywaň hany Mädemin gelip han giren, ana han giren barybir bolup galýar. Şeý diýip hanyň gelenligi üçin dakylan. Olam şondan men bolýa ýaşuly sen bir görkez şolary maňa diýipdir diýýär. Onsoň bir goturgulam indi bir ýumruk ýaly boldum gitjek diýipdir ondan ilden utanjyna bularam 16-sam 15-sam atlanypdyr diýýär. Ýaňky eşek gillerine gal Atdyllaňyz, gidiň görkezseňiz bolýa diýip, aýaňkyň garama-garama barýan erkek sürüp barýanyň yzyndan bir çala nemeden barypdyr welin, ýaňky ata Bular şu Hangiren gädikden geçjekdirler. Men bulaň öňüne düşüp, öňünden baryp ýateýin, siz Hangiren gädigiň içine Erkekleri zora tutup salarlar welin, onsoň bir golaýragyna baryň diýipdir. Yzyndan adam gelýändigini bilsin şolar, kowgy gelýändigini bilsinler diýipdir diýýär. Onuň özi han giren gädigiň içinde bir ýerde bukulyp ýatypdyr-da, düýeler ýaňky han giren gädigiň içinden indi bir üç-dört ýüz metrini girip barýarmyşynlar şeýdip. Onuň üçin ona ýaňkylar gädiň içine üç-dört ýüz metr ýaly arasy bir ýüz elli ädim ýaly bolupdyr welin, ata Mänelliýe bir oky ýokaryk atyp, ýaňky gelen alamançyň kimdigini bilýämişin-dä. Bir Nedir diýip bir alamançy adamam şo tarapdan şo zol ýanyna goşun jemläp, daýalyp gelip başlapdyr soňabaka. Nedir, Goýber düýeleri, Erkekler goýber özüň geçirjek diýipdir wella bular ok atyp başlapdyrlar diýýä. Bu dagyň içinde bu tüpeň sesiniň ýaňlanmagy bilen aždarha ýaly erkekler ýedi sekiz ýaş ansaň erkegi ýüke tutýarlar ahyryn. Bäş ýaşynda azy ýarýa welin onsoň oňa howdatyp çalak-çulak bir zat urýarlar bolýanky bir menzilläp bir ýerik Alty-ýedi ýaşamasa, sekiz ýaşamasa, erkekler äkidilenok-da, onsoň ol erkek aždarha ýaly bolýar, ýedi-sekiz ýaşandan soň. Bu dagyň içinde tüpeňiň sesi ýaňlanyp, uly goh bolupdyr welin, oňam zoratyp sürlüp barýan erkekler yzyna öwrülip durýanyn, ýaňkylar patanaklap ugrapdyrlar bir. Uly ýerem däl-ä bir patanaklap eýläk-beýläk. Ýaňky öňünde duran on bäş sany atlynam basgylaşdyryp, zat edip, gurup-ýaryp geçip gidipdirler diýýär. Ata-da onsoň bulary bir ýandan atyberipdir şeýdip. Onuň on bäş siri atypdyr diýýä. Bir oglan, ýaşrak oglan aglap, çöküne düşüp aglap otyr eken, ol muňa degmändir diýýä. Onsoň erkekler aňyrdan bular segsen erkegi öňünden çykyp, bir toplap ýene alypdyrlar. Onýança goturgully adam hemmesem gelipdir, oba adamlaram, döwekeslerem gelipdir. Şo zamanaň Şu adam äkidilip, adam öldürilip durka galan zadyň gürrüňini eder ýalygam däl-de, şuny hiç bular ýekejesem okatmandyr başga adamlar. Ýaňky ölüp ýatan galtamanlaryň hemmesiniň diňe maňlaýyndan ok degilgi diýersiň. Biriniň şu taýyndan ýa bir saçyň eteginden degen zadam ýok. Edil iki diýe gaşyň arasyndan ok degilgi diýer-de, barsy on bäş sem diýer. Ýaňky gelipdir-de, Onuň ata şular diýipdir diýýä, Gulagyny kesiň diýipdir diýýä. Ýaňkylaň bir ölüp ýatan adama bir zat etmek gelşiksiz ýalamdyr. Häzirki zamanada şeýledir-dä näme. Obaň, iliň tozduryp barýan adama kimiň nebsi agyrjak ahyryn. Ýaňky on alty ýaňky aglap oturanja oglanyňam gulagyny kesipdirler diýýä. Beýlekiňem on alty adamyň gulagyny kesipdirler-de, at-torba salypdyrlar diýýä ýaňky. Gulaklaryny ýaňkyja oglana-da, Bar, obaňa git, gaýdyp, şuň ýaly edip, şonuň birine geläýseň, baraňda aýt, senem diri goýbermen, git, diýip, ýaňkyny ugradyp goýberipdir diýýär. Bi bir salymdan sürüp, ýaňky segsen sany erkegi Akjadepä gelipdirler diýýär. Ullakan wagtam ýok. Onda gelmäkä öňünden adamlar gelipdir diýýär. Ýaňky on alty Goturgulyň topary bar diýýär, birem ata mäneli, ýaňky düýekeşler bar diýýär. Onsoň gelipdirler, Weli, nätdiňiz, ho, bir sag-aman özüňiz bir aman sypdyňyzmy? Erkekleri nätdiňiz diýsek, Aý, erkekler-ä dolanyp ana gelýär, ýetip gelýär erkek. Ho, bir salym geçmedi-le bu hortuda, nädip eýýäm aldyňyz ony? Aý, ýaňky Goturgul-a Indi topar ýolbaşçy bolansoň, hondan bärsi olaryň ört durmuşyny boldy. Adamlaryň içinde biri, Eý, biziň-ä eden zadymyzam ýok. Ýekeje okam atamzak. Indi Atamergeniň eden zady diýipdir, diýýär. Hemmesini aldymy, hawa, ýaňka, diýýär, dök diýipdir, on al, on alty adamyň gulagyny, otuz iki sany gulagy märekäň ortasyna döküp goýberipdir, weli, ha, nemäň süýeni gulak bolup ýatyrmyş, diýýär. Ana, şondan Oturguldan Serdarlyk Ata Mänwelä geçipdir diýýär. Onsoň bu indi has muň ady ýaýrap, onsoň Wellekan indi indi sen serdar sen bolan bolsaň Ata Mänweli bize kyrk sany erkegi ber-de, kyrk sanysyny hem özüňiz alaýyň. Ýok, oň kyrk ýarysyny aljak bolsak bizden watan goragçysymam näme? Birinem almarys, sen arkaýyn äkit-de, Kimiň erkegi bolsa özüňiz ulanyberiň diýipdir. Ýöne sen Duşakda ýaşaýan bolsaň, şo ýerde esger kän diýýärler. Bolşewigiň esgeri kän. Men on bäş sany ok atdym. Şu on bäş sany oky berseň bolýar maňa getirip diýipdir diýýär. Çölde gezip ýören adam nireden ok almaly? Şuň ýaly birini gabat gelse, birini atdan agdaryp, soň okuny almaly-la, başga zady ýog-a olaň. Ýaňkylaň oklaryny, garaz, şeýdip, Indi bi ata adygypdyr. Onsoň bi derýaň başyna adamlar ata bolansoň ýanlary bilen atany alyp gidipdirler. Kimdir-de birini Jumaguly diýen adamyny arabaly gidip Mäneden gidenlerinde öldüripdir. Buluçlar atyp öldüripdirler. Onsoň şulaň yzyndan gidip gaz tapyp ýaňky adamlaň aryny alyp berip ata has adygyp bi duşak Mäne Çäçe obalaryna däl-de, bir daş-töwerege ýaýrap başlapdyr. Adymyň indi Ata Mäneli, Ata Mergen, Ata Mergen ady bilen ýaýrap başlapdyr. Ýaňky ýalak bolup, hatda şu bir Mäneden giden atbaşy Gaňňalyň ýanyndan derýadan tomus Onuň berýän ak beýan wagtam bar-da, şo zamanlarda howdanlaram ýok, o howdanlaram soň salnan howdanlar, şo zamanada derýaň öňem böwetdil däl. Onsoň boş akman ýatanyny bizem gördük o derýaň. Gurap ýatan derýaň içinden oduna gidip maşynyny geçýärdiler. Onsoň. Ýaňkyň içinden geçip bir atbaşy tejenden guda bolnup almaga barylýan welin geçip barýaka ýaňky buluşlar seredip ýaňkyň tüpeňli adamlaram daşynda bar ekeni tüpeňli adamlaram bolansoň muňa ýaňky özi özleri batyrynyp bilmän adam toplap gelip gaýdyşyn gelýänçä diýip öňülerine garaşyp ýatypdyrlar gelni alyp Yzlaryna gaýdyp gelýärkäler, ýaňkylar eli bäş satarly adamlar öňünden gelip, bular ok atyp başlapdyrlar, ýaňky hyrlyly adamlaram atýamyş ol arasy daş diýýär-dä, olaň hyrly meýdandan daşda durup atýamyş şunlar şeýdip. Onsoň ýaňky atbaşylaň goşun goraýan atbaşyny goraý, goraýjylardan birki sanysy eli hyrlylar ölüpdir. Galanlaram haçan bir atyşyk görüp ýören adamlar. Tüpeňini taşlap, Ellerini galdyryp durupdyrlar. Şo pursat indi aňyrdan gelipdirler-de, aýallary bir tarap, erkekleri bir tarap edip, gelne kejebeden düşürip, garaz, niýeti ýaramaz zatdamy şunda bulaň? Ýaňky aýala-gyza ýapyşyp uranlaryndan, garaz, Alla kömek edip, Ata Mäneli gelipdir. Ata Mergen gelipdir-de, ýaňky buluşsaň-a el nemelerini atypdyr. Atyşdyrypdyr dän birini diri goýýar eken mydama şeýdip goýýar ekende muňam gulagyny kesýär eken hökman oň adyny sorap adyny bilmeýän gulagyny kesýär eken gaýdyp maňa gabat gelseň indi özüňi öldürerin gaýdybam şu meýdanda türkmene azar berseň eşitmedim diýmegin göýberýär eken şeýdip hakyt Bir gelinaljam uly masgaraçylyga sebäp bolaýmaly bolan wakalardanam gorapdyrlar. Ýaňky ýalak arabaly zatly giden goşuna Jumadurdy diýilýäni öldüripdir şolar. Aý, başga-da ölen adamlar kän. Hawa, muň hemmesiniň ardyny tutup, bendeleri endamyny şakyrdadyp durmalyň, garaz, bolan wakalar-da şu zatlar. Şeýderkä, şeýderkä bilen, garaz, es-salladam güýçlenip başlapdyr bu taýda. Onsoň Mahmalla serhet berkitmesini gurupdyrlar. Mahmalla. Hojabulanda serhet berkitmesini gurupdyrlar. Çarlakda serhet berkitmesini gurupdyrlar. Şu geçilýän ýerlerde serhet berkitmesini gurup, esgerler onsoň duşakdan O wagt näme, maşyn ýok ahyryn. At araba bilen gatnamaly-la. Şeýdip, ýaňkylaň hemme iýjek-içjegini, okun-därisini, tüpeňini ertip berip, soldatlar şo serhetden adam geçirmän saklap başlapdyr, güýjäp başlapdyr esgerler şeýdip. Onsoň. Mänäň arçynda Garajogul Emirogul diýýär ekenler. Garajogul Emirogul diýýär ekenler. Ýaňky Mäne bilen Çäçäň arasam on ýedi kilometr arasy bar. Arasy daşam däl, goňşy oturan oba. Her gaýsy özüniň dagdan gelýän Jar bar, suw akyp dur şeýdip. Köpülenç olaň jarlarynyň suwy tomus kesilýär. Mänäňkä soňky döwürlerde kesildi, öňler oňkam kesilenakdy. Duşakdan gelýän jar Hoja babaň suwundan bärdenem çeşme goşulýardy. Hiç wagt kesilmän akyp duran Çaýy bar, duşak çaýy bar, akyp duran çaýy bar. Şundan ýaňky mäne Çäçede butyrkalar Gökdepe gala urşunda şo sary topa atan adama Allamyrat topçy diýýärler. Allamyrat topçy diýýärler. Ýaňky adamlaryň bosgunçylygynda Allamyrat topçy Alajagöz tiresi, Atamänellaň tirelerem Alajagöz köplenç oturanlar. Onuň şuňa Öz tiresiniň bar ýerine gelýär-dä her kim. Ýaňky Allamyrat topsam Çäçä göçüp gelipdir. Maşgalasy bilen göçüp gelipdir-de, atam ä, Atamergen Allamyrat topçyň öýünde otyrka ýaňky atyny suwa ýak diýip, bir ýalaňaç Garataý Irşmetanap bilen bir essilje oglanyň eline berip, Çäçäň çaýyndan suwa ýak diýip ugradypdyrlar welin, ýaňky Garajagul Emir ogly bi Bir guda dawasy bolupdyr-da, bir gyzmyr zat alyp gaçylyp, beýleki edip, şo zamanlarda-da bar zatlar-da, şuny ýaraşdyrmak üçin iki obaň ýaşululary, Mänäň adamlary, ýanyna-da mahmala gelip, ýaňky sallatlary giden bir bir zwod ýalaky bir ýigrimi-otuz sallaty alyp, bir dawa-jenjelli zamana bolandan çäçe, Garajagul emir ogul ýaraşdyrmaga gidermen bolup gidip barýar eken. Şo wagt arçynlar gaty ygtyýarly bolupdyrlar, hökümet oň diýenlerini edýär ekeni. Şo wagtlar gelip şu Mahmaldaky serhet berkitmesinden komandir bile gepleşip adam alyp bilýär eken ýany bile şeýdip. Oň özüne-de ýanyna ýaragam beripdirler. Şony Aty Mäneliň taryhyny köne arhiwden alamda, Garajagul Emir ogluna Gaýgysyz Atabaýyň beren tüpeňiniň nomerynam tapdym men. Şol nemede, arhiw dokumentiniň içinde şolam bar eken. Ata Mäneliň haçan öldürilenini bilmek üçin şony gözläp oturyp kän agyp oturdym. Şonda şoň üstünden tötänden şoňa-da bardym. Üstünden şoňa berlen tüpeňiniň nomeram bar ekeni. Onsoň ýaňky esgerleň biri oglanjyk irşme tanapdan aty Zardan suwa ýakyp durka, biri görüp tanapdyr, Ataň aty diýipdirler-de. Biz esgerler bilen zol-zol çaknyşýarmyş-da ol, düş, o zada gelibem çaknyşýarmyş, Hany, ataň aty diýipdirler. Ýaňky esgerleň komandiri, serkerdesi, Sen ýaraş, ýaraş, Moňňulyjek, ýaňky oglanyň elinden, Rişpe tanapyndan Silkip alypdyrlar, göni mahmala garşy ýaňky taýyň daşyny gabap, ýüzin saldyryp gaýdypdyrlar. Sen ýaraşsaň ýaraş, ýaraşmasaň soň ýaraşyberýäň diýip, bular alyp, at alypdyrlar-da, gaçypdyrlar yzyndan. Atdan, atadan gaçmaly diýýär-de, atyşyp, ony bir uran ýok-da, hiç şu wagta çenli uran ýok, ondan gaçyp, ýaňkyja oglan aglap, Baryp ata aýdypdyr. Ynha, ata kaka elimden rişme tanapyny silkip alyp, soldatlar alyp gaçyp gitdiler diýipdir welin, indi gözi çym-gyzyl bolup, gan guýlan ýaly bolup, gaty topulyp duran boldy welin, indi yzyndan gider ýaly däldi ýa-da bir otuz töweregi atlymyşyn o. Bir tekiz meýdanda nädip barjak? Şeýdip bi gara atdan dynypdyr bi. Şeýdip, duşakda Gelip bir Merwis diýip komandiri bar eken otrýadyň, Merwis atly bir jöhit şu aty minipdir bi. Indi şeýdipdir-de biz zol duşagyň daşyndan aýlanyp gelip başlapdyr. Şu Merwis bir duşakdan daşyna çykmazmyka diýip. Sebäbi bir müň atly otrýadyň üstüne nädip geljek ahyryn oňa. Gije ogurlap äkideýin diýseňem gaty bek goragly saklap şeý diýip Ondan her hili her hili wakalar duşupdyr. Her ýerlerde esgerler bilen ýöne ilki adama ok atan däldirin diýipdir ata. Türkmene asla atan däldirin. Hiç bir milletiň adamsyna ilki ok atan däldirin. Diňe özüm goranmak üçin atdym diýipdir bende. Ýanyndaky adamlaram şony şo gürrüňini tassyk edipdirler. Şeý diýip, duşaň daşynda aýlanyp gezip ýörüpdir. Şol bir menem kä diýip, ondan bir bäş sany, on sany atly bilen sataşýamyşyn. Garaz, gaçyp gitse-de yzyndan atsalar, birlerini atyşýamyşynlar. Onsoň şu Akjagalaň üstünde, ýaňky Çardaý depäň üstünde krasnarmeýec näme diýip, şu kerpiçleň, küýzeleň ýüzünde ýazylgy duran atlary kän görýärdik, şo ýerde jaýlaşdyryp, gidip neme diýendirler-dä, onsoň garaz şeýdip şu duşup bilmän, ýaňky atyna duşup bilmän kän aýlanypdyr. Ondan bir daşkyrak agam Akmyrat söwdagär diýerler. Şu düýämiz diýä borjulap gaçyp gitdi welin diýä ondan düýe botlajak bolsa borjulap gaçyp gitýär-de. Onuň gaçyp gidip diýýär. Bir ýerdenem habar geldi, Serheň maýyň guýusynyň ýanynda gezip ýör diýip aýtdylar diýýär. Serheň maýyň guýusy diýilýänem Duşakdan gündogar demirgazyk tarapyna gitseň, häzir şu wagt kolhozyň ekin meýdanlaryna düşüp galylan, özem bişen kerpiç bilen örülip çykarylan guýy şol. Şol Duşakda kän guýam ýok, Tomus, gyş, mydam akyp duran uly suw akyp duranyndan soň bir kän guýam ýok biziň ýanynamyzda. Kärizem öňler gazypdyrlar, soňky döwürde gazmandyrlar. Şu duşak çaýynyň akyp duranlygy zerarly. Onuň serheň maýyň guýusynyň töwereginde şo taýda bir entäk baýlygyň abat wagty aýdylyşyndan oturan hiç haýsy ýurtdan çykmadyk wagtlary. Onsoň diýýär, bir Meň atam, kakam Jumanazar, atam Gurbannazar-da. Gurbannazar dagam dört dogan, şoň biri Pürnazar atam awçy adam ekeni. Şo onsoň kakam dagam şolardan görüp awçylygy öwrenendir-de, şo galypdyr şolardan şo. Pürnazar atamyň, onuň Akmyrat kakamam bize bir golaý adam. Şondan diläp, Atyny diläp alypdyr-da, şu düýämiz pylan ýerde botdak galypdyr welin, şony getiräýin diýip alypdyr welin, indi ol atyny mindigiň hökman ýanyna tazy gidýär-de, tazyny alyp galjak gümanyň ýok. Aw tazysyny at gitdigi gitmäkä öňünde hekerjekläp gidip barýar-da. Aý, bularam gitsin ýanyň bile diýipdir, çopanyň itlerine baraňda dalatmasaň bolýa, galdyrman getirginiň diýip, Pürnazar atam ýaňky Akmyrat kakamyň özünden eşitdik gürrüňi diňläp, ondan ýaňky diýýär, Serheň maýyň guýusyna ýetip barýan welin diýýär, bir ýaňky tazylar bir süren tapdy-da, gazalap durlar diýýär-de, içinde tilki bar bolsa gazalýar tazylar muny. Onsoň muny taşlap alyp gidibem bolanak, hiç. Şu aw gödügi ol başga küý köçesi ýokda. Onsoň o bir bir çuňňulam däl görsem bir diýä bir köne sürenem däl. Ýaňky indi atyň tebilesi bilen dürtüp-dürtüp şeýdip balýançam. Onuň tazylar meň dürten ýeriň ýrendesin artyk gidip barýarlar, agyzy bile gazyp ölüp barýarlar diýä. Bir iki sany tazy diýä. Aý ony ýança süren daş däl eken diýä. Yzyna ýetdik welin. Men-ä ol süriň içinde elim tilkiň nimesine hem alybiljekkä, tazylar bokurdagyny tutup çykart diýýär. Muň bilen başagaý bolup durun gelip, ynha, bir görsem, üstüme bir-iki sany atly abanyp dur diýýär. Muny bilaň gelýänini hem görmändirin ýaňky tilki bile başagaý bolup diýýär. Onsoň, Salawmaleýkim diýdiler diýýär. O menden uly eken ol adamlar diýýär. Onda men hem özlerine Salawmaleýkim, Waleýkimessalam Atamergen gelýär saňa diýdiler diýýär. Adyny eşidýär, Atamergen diýip bul özüni göremak diýýär. Munuň ýaňy tilkini men soýubam o wagt abat edip soýubam biljekkä horjunymy atyp ýaňky salgy berip diýýär. Sen soýma onam ýöne getirseň bolýar. Atyp diýip onuň tazylaram alyp diýýär. Ýaňky bardyk welin Bir dört sany adam otyr ekenler diýýär. Düşek çopanlar diýýär. Ýaňky çalalaň çopanlary şo ýerde çalalar diýip, baýja çala diýip bir adam, gaty şöhratly bolan adam içen kerpiçden şoňal ördürip, çete çykyp, olaň bir çalalar diýip, annaýar çala, baýja çala diýip, biriniň ýigrimäçe süri goýny bar eken, beýlekisiniň hem bir bir ýigrimi süri goýny bar ekenmi, iňlisler bilen Garaköli goýun bakýar ekenler özlerem. bagana satyp, iňlisler bilen arasynda adam duruzman, gönümel söwda edip, möçbersiz baý bolan adamlar, şolar onsoň şu baýjy çalaň sürüsi eken şolar. Onsoň çaýyň, nemäň, guýyň başynda bir çalmarjyk ýasapdyrlar diýýär. Şuň içinde ata-mänelerem otyr, ýanynda-da bir dört sany adam bar diýýär. Hoja ber ber diýip bagşysy bar diýä. Ondan ýanyndakylar hoja ber berin toýlarda gelip aýdym aýdyp ýören adam gaty bagşy adam eken ol. Onuň şuny toýlarda diýä aýdym aýdyp ýörensoň tanadyk ony diýä. Onuň atanam bolup oturşyndan tanadym, beýleki iki sany oglanam tanamak diýä. Aý ondan taýýar Ýaňky diýýä, ata ýany bile getiripmi, ol çopanlardan çykjak zat aýdýar, palaw bişiripdirler eken diýýä. Gel han senem agam palaw iý diýip diýýä. Ondan aý oturdyk, nahar iýdik, palaw iýip bolduk zat etdik welin, bir onça-munça gürrüň çykdy dänin diýýä. Ondan ýaňky çopanlaryň biri ýaşuly adamlar diýýä. Ata Mergen diýip adyňy eşitýäs-de, inim, özüň göremz aga-aý, nähilek mergen, bize-de bir görkezsene how sen, nähili mergendigiňi diýipdi-ä. Onsoň bir ýumurtgany aldy-da, Haý, seň şuny aýagyňda saklajak diýdi, görýäňki, mergendigiňi görkez diýýän adamlar bir sesini çykaryp bilenok diýýär. Ýaňky Hoja Berberi bagşysy, Aý, atam äber diýip alyp gitdi diýýär. Bir ýetmişmi, altmyş ädime ädip, aýasyna saklady welin, oturan ýerinden aýasyndaky diýýär, ýumurtgany urdy diýýär. Aý, onsoň muny adamlar hemmesi geň gördük diýýär. Garaz, nahar iýlenden soňky bolýan waka diýýär, palaw iýlenden soň. Garaz, adam näme edip, Sen duşakdan iýdiňmi diýipdi. Hawa. Meň atymy Merwis diýip bir jöhit Men ýa diýdiler, ony göreňakmy diýip diýä. Wah, menem diýä, şol atyňa seň orak çopan diýilýän bir düýe çopany atyň öň aýagyndan doňuz burun getiripdir-de, minge ýaraman, orak çopany berip gidipdir, şu Merwis diýip aýdym aýtdym welin, zöwwi galdy ýerinden diýä. Ýöne gözi gan guýma bolup diýä, ýöne aýdanyma puşman etdim diýä. Tobe estapyralla, eline tüpeňini alyp bir zat edibererimkä diýdim diýýä-de, ýaman gahary gelýä. Doňuz burun getiripmi aýagy. Atyň aýagyndan doňuz burun getirenden soň edil saçyň eteginden toýnagyň ýokary ýanyndan doňuz burun çykýa-da, mingä ýaramaz, tersine öwrülip toýnak yzyna öwrülip ýatýa şeýdip. Mingä ýaramaz ýalak bolýa onsoň ony. Onsoň ony şu Merwis diýilýän jöhit muny şo wagt ýaňky esgerleň Orazy dagsam, lukmanam bar bolmagy mümkin, maldarçylyk bolup alaç edibilmän, ýaňkyny birem bir owadan at bolansoň, şuny horlanmasyn diýip, iýmini, otuny getirip berip, Orak çopana şu ölýänçä şuny kösemän seret diýip, ýaňky jöhit komandir muny getirip, Orak çopanyň öýüne getirip berip gidipdir muňa. Onuň meňki diýip getirip berýär-dä ol, näme Alan Nursuň Ata Mäniweliňki ýa Ata Mergeniňki diýip aýdana-a oň. Meň öz atym şu diýipdir welin, olaram onsoň, aý, kimdir-de oba arasynda gürrüň ýaýrap, onsoňam aýallawany düşekde parraç bolup onsoň, Ata Mäniweliň, Ata Mergeniň aty şu zat diýip gürrüň ýaýraýandyr-da, ony iýdip, äkidip suwa ýakar ýalam däl, suwam üstünde bermeli. Onuň şeý diýip aýtdym welli-ä, Gaýymyň tüýsi üýtgetdi ýa ýaman erbet bolup, neme edip barýan boldy ol, Aý, ýaňky ýaşulylar, aý, inim, indi gahar etme sen oňa, indi boljak zat ýok. Onsoň men diýýär, onsoň derrew turmak bile boldy, menem diýýär, bi, bir, bir zadyň üstünden barjagy bildirip dur diýýär-de, ýaman erbet gahar geldi diýýär onsoň. Onsoň çopanlara, Taňryýalkasyn, düýäni saklanyňa diýip, ýaňky atymy minip, tazylanmamy alyp diýýär, köşek gülleýän öňüme salyp gaýtdym diýýär. Onsoň ertesi diýýär, Ýaňky dört sany adam bolup, Orak çopanyň öýüne ata gelipdir diýýär, atyny görmäge diýýär. Onsoň o adamlaram näme bir, bir oturan kowçum bolup oturylýar-da. Iki sany oba düşen oturyşam, bir ýegre göni, gowky zeren Sem amaşa adam, amaşa adamlar-da, onuň ýaňky diýilýän orak-çopan gowkizeren obanyň içinde. Onuň ýaňky orak-çopanlaram gonaklaň tiresinden, ol adamlaňam tireleri zatda duşakda ýaşap otyr. Onuň daşy uly bir baýlaň düýesi ýelesine ýandak basylan. A edil hendek diýerler-dä düýege. Hendek diýip sygyr saklanýan ýerik diýýär. Häzir ol aslynda türkmen sözünde düýe saklanýan ýerik hendek diýilýär. Düýe saklanýan ýerik hendek diýilýär. Şony öýüň daşyny nämeden ýandakdan agyl edip botlan düýeleri duran ýerinde Köşegi essilje bolýança, içinde ýa bir kemçilik tapanda seretmek üçin ýaňky ýanlaryň içinde goýýarlar. Onuň dört sany atly geldi görünýär. Her kim gapydan bir neme görjekdir-de, ondan derrew Atamäneli geldi, Atamäneli geldi. Her kim diýýär ýuwaş-ýuwaş ýaňky Düýe saklanýan hendege garşy ýöräp başladylar diýýär. Suhan çary diýip bir agam boldy. Şo wagt Duşakda ilkinji komsomol ýaseýkasyn döredipdirler. On alty sany demir ýoluň boýunda bolansoň, depoda işleýän oglanlaram bolupdyr. Şol adamlaryň atlaram, on altysynyň hem ady bar mende. Ilkinji komsomol gurama döredipdirler. Mary guberniýasynyň Tejen uýezdiniň Duşak-Gyzylteke wolasty Komsomol ýaçeýkasam Suhan Çaryýew diýip, dokumenty zady bar şo zatlarynyň hemmesem. Şo wagtlar şony, ony gazede makala edibem ýazdymdy soň. Şo zamanyň döwürde näme. Şoňa onsoň muňa adamlar hemme kişi ýaňky Orak çopany öýünden çykypdyr görüň bu atlaryny bularam baglapdyrlar. Biri atlaryny saklap dur, üçüsem diýýär. Ýaňky Orak çopanyň ýanyna gelip şu at Bamy bat senden, aý bir orsuň komandyra getirip gitdi bir aty meňki diýip, diýipdir, ol ata sesini çykarman, şu aty görkez maňa diýipdir. Onsoň aý oba adamlaram eýýäm hemmesi gelip başlapdyýa ýaňky adamlar bir başagaý zamanada bolsa her kim tomaşa görjek diýýärdi. Oň yzynyň nämüle gutarjagy bil işi ýok bol bir zat boljagyny bilýärler diýýärdi adamlar tomaşa görjek diýýär. Onsoň Ýaňky at diýýä. Ondan ata ýaňky hendegiň içine girdi, ýandak hendegiň içine girdi. Ol at diýýä, aňyrsyny bakyp dur, ýalaňaç diýýä. Aňyrsyny bakyp, ýüzüni sallap dur welin, ata bärden bardy-da, Garam! diýdi wellä. Birhili iňşirgendi. Ikilenjem Garam! diýdi wellä. At öwrülip seretdi welin, ata diýýä-de, şu duran ýerinden iki arda aýagyna çarpaýa galdy-da diýýä. Öwrülip bärik ýykylyp saşyp ýatyr diýýär. Ýaňy gat diýýär. Ýatan ýeri saşyp ýatyr. Baryp kellesinden sypap, Aý, garam beýt turdy ýerinden diýýär. Şu ata-da aglaýar, ýaňky gara atam aglaýar, bütin milletem aglap dur diýýär-de. Biri gelip kellesini süýkäp diýýär, ýaňky garataýam aglap dur, ata-da aglap dur diýýär. Bar millet şeýdip diýýär. Onýança diýýär, sallat gelýär diýdiler diýýär. Demir ýoluň şagyndan Demir köpür diýip bir köprümiz bar-da. Şoň şagyndan esgerler gelýär, dişdiler gürleýär. Onsoň ata diýýär, düýäň garmam bar diýýär-de, aňyrsyndan garma diýýär. Ýaplanyň garma diýip diýýän, gahary gelýär ataň diýýär-de. Gahary gelip, gaty erbet gahary gelýänini bildirýär diýýär. Ondan oba adamlary, Aý, atam, atyşma bu ýerde, bize kän-ä, esger gaty kän, bize hezil bermez bular. Sen gaýrat et-de, bu ýerden git diýdiler diýýär. Ondan şu adamlara zyýan etjek bolsa diýýär, hiç wagt şu adamlaryň diýenini töwellasyny alýar eken. Dört sany atly atlaryna atlandylar-da, äniýn diýýär, ýöräberdiler. Ýaňky yzyna öwrülip diýýär, atyna münüp, Agam şu aty hor etmeginiň. Haçan ölse maňa habar etseň-ä men gelerin, kellesini kepenläp gömmelin şuň diýipdi. Onsoň bular atlylyja dört atly ýöräp ugradylar welin adamlaryň arasyndan çykdylar welin diýýän ýaňky sallatlaryň biri tüpeňe tark boldy welli ýaňky dört atlyň biriniň atynyň ok bakanyndan degipdir diýýär. At dyzyny ýere urup, durdy Weliýe. Çekiň aç-da, eýeriň alla, bök atyň syrtyny beýlekä diýdi ata. Ýaňky ok degende, indi ony münüp boljak gümany ýok-da. Yzyna öwrülibem diýýä, şu duran ýerinden yzyna öwrülip atdy Weliýe. Papak galanlary gulak çundy diýýä, esgerleň galanyna komandirem papak kylýa. Komandir dik başak boldy, duran ýerinden yzyna öwrülip atdy Weliýe. Soldatlar şu komandirli gümra boldular, bulaň yzyndan gitjek bolýanam ýok-da, kowlajak bolýanam ýok. Ok şu maňlaýyndan degenden ata mergeniň bardygyny bilýärler, onsoň yzyndan soldatyň ýörejek gümany ýok diýýär. Şeýdip ok degenden soň onsoň diýýär, şeýdip, neşe edip diýýär, atynyň ölendigini gördi diýýär. Onsoň garaz bu adamlar üýşüp oturypdyrlar weli indi muňa esgerler gaty güýçlenipdirler. Ata ýaşulylar üýşüp maslahat beripdirler. Sen atam bi esgerler senden güýçli. Sen bulara boýun boluba barjak adam däl. Sen bir hiç zadyňam ýok bir atyň bile bär tutaryň bar eliňde bular bilen dawalaşar ýaly zadyňam ýok welin sen bulara boýun bolup ha menem tabyn boldum diýip bär tutaryňy berjek adam däl şoň üçin sen bir watandan baýlaram ýurtdan çykyp başlapdyrlar sen bu baýlaň biri bilen senem gidäý eýran diýýäňmi owgan diýýäňmi senem gidäý diýipdirler ýok men watandan saşlap gidip daşyndan Watanyma seredip oturjak adam däl. Meni öldürseler, haçan öldürseler, Alla kysmatynda şu bolsa, men kaýyl şoňa, ýöne Watany taşlap gitjek däl diýipdir belli. Eý, onda sen gitmejek bolsaň, halkyň bir gürräk ýerine git. Mary ýurdam teke, adamlar şuňa garşy ýöräý diýipdirler. Onsoň şeý diýipdir-de, bi Mara barypdyr. Mara barypdyr welin, onsoň ýene şu Atamergen näbi? Onsoň Ata Mäneli bolupdyr ady. Ata mäneli bolupdyr. Onsoň şu atyň üstünde däl bolsa, ýaplanyp, şeý diýip atýan adamam dämişin, çommalyp oturyp ataýýa diýýär ýöne. Ata çommalanam diýipdir kä adamlar bir oňa. Ýöne esasy ady mäneli bolany üçin Ata mäneli bolupdyr. Onsoň. Şu duşakda bolýaka bir üýtgeşik waka bolupdyr, şunam sowlup geçmäýin üstünden. Bagdasarýan diýip bir ermeni bar ekeni. Şu gaty özüne göwün etýär ekeni, bir atan gürrüňi esgerleň içinde ýaýrap, muny atyşsaň ilki komandiri öldürýär, galanlaňam çöpleýär diýip gürrüň bolup, ata gel, geçde diýseler gitmäge ýaýdanyp duran bolupdyr adamlar diýýär. Ondan garaz, birhili Dezertirlik ýagdaýa baryp ýetipdir, ol ýaňy Bagdasarýan, Men gitjek şuň bilen, atyşjak diýipdir diýýär. Men şu öwýäňiz şuň bilen atyşaýyn diýip diýýär. Şeýdip bir garaz çopanlara ýaýrapdyr, halka, meýdanda bolýan adamlara, Şu garaz gelse maňa aýdyň diýendir dagy ýaňky ermeni. Şu atany görseňiz maňa aýdyň. Onuň ata-da, Aý, seň bir kastyňa bir bir adam bar, ol çykyp durşy diýip aýdypdyrlar oňa. Seň kastyňa çykyp durşy, gaty Şu maňa görse-de aýdyň, men ýeke-ýeke durup atyşjak şoň bile diýämişin. Yzym esgerliler, bir özüm durup atyşjak şoň bile diýip aýdyp, meýdandaky adamlar Meýdanda ata kime duşsa, edil öýlerine gelen ýaly diýýä-de, adamlar Atam-da, atam, bar adam gowy görüp garşy alýamyşynlar. Hiç hili syr ýok, näme bolsa aýdýamyşynlar. Ýaňky ýaly bir komandir, öz-ä bir serkerde adam Pagony üýtgeşik atyşjak diýýär diýipdir welin, gaty gowy-da atyşdy. Maňa-da aýdyň, şu bir golaýyňyza gelenini aýdyň diýipdir diýýär. Onsoň bir goşa gelipdir welin, ýaňky seň bilen atyşjak diýýän komandir ýaňy bizden gitdi diýipdir. Ýöräp gitdi şeýläk. Men size zyýanym degmez ýaly gideýin diýip, ýaňkyň öňünden çykypdyr diýýär. Ýaňky öňünden çykypdyr welin, ýaňky Bagdasarýan bilipdir diýýär muny. Bilipdir-de, elinde ruşnoý pulmýody bar ekeni. Ýaňkyny aralygy bir iki ýüz metr ýaly bolupdyr welin, patyrdadyp atyň üstünden atyp başlapdyr diýýär jigim. Atyp başlapdyr, bol ataň atyna degipdir-de, at ýykylypdyr diýýär. At ýykylypdyr, bol beýbi merd eken-aý, bu gör muny, yzyna salla adam ýok, özem gön durup atyşyp dur diýip, ýaňkyny öldürmäge dözmän, aýagyndan atypdyr ýaňkyny. Dyzynyň ýokary ýanyndan degipdir welin, atdan ýykylyp, ýere ýykylypdyr. Atdan, garaz, okam dyzynyň ýokary ýanyndan degendeň süňki döwüpdir diýýär. Ýaňky ermeni çaşyp ýatyrmyşyn. Atyň süňňüsindenem bir aýagy aýrylman, onsoň ýaňky öz atynyň ýanyna barypdyr, däniň eýerini sypyryp alypdyr-da, ýaňky Bagdasarýanyň ýanyna barypdyr-da, Bäý bir merd oglan eken şu meň okumdan bir ölmesin. Youtube mirasym kanaly.